Awle, tunah hian ka website siam thar Mizo Christian Kit tih ka rawn review dawn a, he website hi tun kar chhunga ka siam a nia, description ah khan emaw khami text ah khan link ka rawn dah dawn a kha kha in lo en meng a, Hei a hmingah hian Mizo Christian kit kan ti a, kit kan tih chhan chu kit chu hei first aid kit kan tih te, ih electrician te pawn kit an nei ta, mistri te pawn kit an nei ta, khatiang kit an hmanrua ang khan ta. Christian te tana kit pawimawh tak, hmanrua pawimawh tak tur a ni tih kha a hmasain kan han sawi duh a, hei kan han ka chhiar lo meng a heti lai hi, awk kan han sawi meng a. Kristian enti, mahse Pathian a Pathian tan a ke pen mi lo hi kan awm a ni. Kristian ah hian khatiang te tan khan a pawimawh dawn em em a, tin pian thar la chang lo rawngbawl tu kan lo awm em khang tan khan a tangkai dawn a ni. Tin rawngbawl tu ni si sual in a a sal be sual hneh thei miah lo te pawh kan awm mai thei khang te tan hlei hlei khan a tangkai dawn hle a ni tih kha kan han sawi do a. Tin hei level in level base in ka kal tir a level one level two level three a ni a level one hi chu kristian foundation tak tak a ni a pian thar na te chhan dam na te ang a kristian bul thut a piang thar lo te pawh ina pian thar na kawng an lo zawh na tur tak tak ang kha a ni ta chuan level two hi chu kristian survival kit ka ti ta Level one kha Christian Starter Kit a ni ta, Level two chu Christian Survival Kit a ni. Hei hi chu hetah Level one ah khan pian tharna kan lo chang ta a, Level two ah hian chuan khawvel kan lo hma chhawn ta a ni, aw kan lo peng thar ta a khawvel kan lo hma chhawn ta a ni. Khatah tak khan sual in min bei a ni, khatah khan sual min beih khan aah kawng hrang hrangin min lo bei thin a ni, khatah khan. Thlemna te, dodalna te, Setana beihna te kan lo hrethiam lo thin a, kan tlu kan tlu thin ni. Khami thlemna lakah khan nghet taka kan din a, kan lo survive theih nan level two hi a pawimawh ta em em bawk a ni. Level one ah khan kan dinhmun kan sawh ngeh ngeh tak tak ngai ngai ni. Tichuan level two kan lo pass ta a, level three ah chuan rawngbawlh starter kit ka ti ta. Level three hi chu Piang thar dik tak nghet tak a ding thei tawh te tan a ni a, hei hi chu rawngbawlna kawng engtin nge rawn kan bawl ang? Mimal chhungkua kohhran hrang hrangah tikhan khawtlangah kan eizawnna angah te rawngbawlh theihna kha kan nei vek a ni. Engtin ran Tuamu hi a lo zeng a, khuma khum betin a mu a ni. Tam tak chuan rawnga bawl thei tawh lo kan ti mai thei, mahse tawngtai rawngbawlna a la kalpui thei a ni. Chute khawp chuan he Mizo Kristian kit hi a pawimawh a ni tih kha kan han sawi do a, chuan level one, two, three ah khan one ah hian han lut dawn ta ila, one ah ka click ta a tikhan hei level one ah khan chi hrang hrang a awm ta a ni, Pathian min siamchhan tlukna avanga Pathian nena kan inthenna te, Isuan min tlanna avanga Pathian nena kan inzawm lehna, khang chi hrang hrang pianthlarna chhandam leh inhriat Inhriatna, Thlarau Baptisma siam kan nih chhan anga kan nun dan tur te ih ti khan a en thei ta, chi hrang hrang khan a luh kual thei vek ta a ni hei. Mobile-ah pawh a en thei vek ta heng hi hei hrilhfiahna a rawn pop up a ti khan hei visual hei a parsen ang zung te pawn thil pawimawh tak tak a rawn tarlang a. Chuan kan bag meng a, tikhan pian tharna chung chang te pawh a en thei vek ta, chuan home ah tanghin a kir leh thei ta a ni home ah khan, chuan Christian Survival Kit umm ka lut tawh lo mai anga, ka lut kual tawh lo mai anga, hei tihian thlarau indona, Pathian ralthawm inbel dan, tawngtai dan tih te, Bible chhiar dan, Bible study dan tih hrang hrang te a awm a ni. Chuan level three ah hian chuan mimal chhungkua eizawnna kohhran ram leh khawtlanga rawngbawlh dan tur a ni a, heihi ah chhungkua hi pawimawh khawp mai a chhungkua hi. Hei, chat, chat tak tak awm ani tih kha kan han sawi dawn a ni. Hei, thil pawimawh deuh chu chhungkua mai cham din tih thei pawimawh em em a ni hei. Inchhungkhurah family altar chhungkaw inkhawm hei hi Kohhranah te, Sunday School-ah te kan inkhawm thin a, khami erawh kha a rinchhan lo a, chhungkuaha mai cham kan din hi pawimawh em em a ni. Khang kha Mizo Kristian kit a ni ta, kit tah pawh khan chi hrang hrang a awm a, starter kit a awm a, survival kit a awm a, rawngbâwl starter kit khang hrang hrang kha a awm a ni. Hei hi Google-a Google-a pawh a search theih a, Mizo Kristian kit tih khan i lo search mai ang a. Tichuan a link pawh kha ka dah a, Level one aṭanga three hi lo zirin i lo chhir chhuak ve ngei dawn nia. Umm Rintunun, Aw, Discipleship Roadmap in han zawh chho tan tak tak ang aw.